мэндэҕэдэлииллэр iki тыһыынча он тоҕус iki тыһыынча сүүрбэ iki тыһыынча сүүрбэ биир iki тыһыынча сүүрбэ икки сылларга дойдулар иккаларынааҕы мир новодонний фестиваль конкурс лауреаттара гран-при хаһаайыттара Хатылы нэһилиэгин үһүс көлөнө үҥкүһүттэрин Баҕа санаа коллектива Бүгүн туруорса Саха Республикатының туйгуна Кира Соттармыы театр салайааччыта режиссера Мария Андреевна Дешковская автора СССР культуратын туйгуна Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ Чурапчы улууһун Балугур нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо Валентина Дмитриевна Пенигина сырдык аатыгар ыытыллар. Валентина Дмитриевна музей сайдыытыгар үлэтин-хамнаһын сырдатар видеороликпытын көрөргүтүгэр ыҥырабыт. студияны айылгы культура киинигэр дьаһайбытым, салайбытым, үлэлэппитим. Саха уонна Дархан уустара диэн тиэмэҕэ бюллетеннэри хомуйан оҥорууга үлэлэспитэ. чэй иһии сиэрэ-туома Кини тэппитэ диэбит биһигини улаханнык сыаналыыбыт. Кини истиҥ сыһыаныгар кини эппит этиилэригэр биһи билигин олоҕураммыт үлэлии-хамныы сылдьабыт. Хасаастыктаах, тоҕус номтордоох чурапчыбыт Хорукковичка киирбитэ 175 сылынан Ыһылын биир үргүйдээх күнүн бэлиэтиир улахан ыһыахпыт күндү мааны иһимэҕэ киэргэлэ буолан кэлбикитигэр олох коллегалар бииргэлээхтэрэ аатыраттан букаларыттан Чурапчы улууһун культура искусство үлэһиттэн аатыраттан махтанабыт. Искусство кэлэн олорор баһаалыста дьа дьиэ кэргэнгитэ тапсырга көрдөһөбүт. Манна эҕэрдэ тыла этиэх кэрдэтэ. Бүгүн тэрээһин кыттыылаахтара. Бастатан туран мин махтанабын бу ийэм өр жылдарга үлэлээбит музейин коллективыгар бу проегы тэрийэн ыыталларыгар уонна биһини ыалдьыт туһуттан оҥорбуттарыгар мин ийэм оттон үйэтин тухары музейга үлэлээбитэ мин музейга улааппыт оҕобун бэйэм эмиэ быйыл ааҕан көрбүтүм хүрбэһэттис сылбын музейга үлэлиһитирэппин ол курдук национальный художественный музейга мин художник реставратор Паткани диэҥҥэ специальноһынан ити хүрбэһэттис сылбын үлэлиһитэбин вот онно ийэм ийэм дьыалатын халгыыр халгыыбын буолла дии халгаан үлэлээн кэлбитим онно халгыыбын ол курдук киниттэн традиционнай таҥас сап мал сал холбок харалларын үрдүк харалларын туһугар үлэлээн кэллээ дии ол курдук бэйэм эмиэ бу традиционнай таҥаһы таннабын онно ону холобур тэнитэ сатыылаан оннуттан бу экспонат бу проектылар була убайым Алексей Семенович холго спонсордыыр кини буллаана билэргит боло дыгын дархан спонсора дыгын дархан күрөктөһүгэ нар спонсордыыр Наһаа элбэх кэпсээннээх, наһаа элбэх сэһэннээх тэрил. Биирдэ көрдөхө мээнэ массыына бу. Олоҕуттан бу хибилиҥҥи кэмҥэ ордон хаалбыт уонна бэйэтин суолтатын аны көһүтэрбит, умнулла быһыытыйбыт ытык иһиппит буолар. Саха дьахтараан Ыаллыы улууспут Чурапчы сэлиэнньэтэ тэриллибит юбилейдаах ыһыаҕар ыҥырбыта махтанан туран, биһиги Платон Исаевич Ойунускай аатынан Саха Республикатын Государственнай музейын коллективын ааттан Кыттыылаахтара эһигини бу самаан сайын кэлбит ыһыахтарынан үөрэн-көтөн эҕэрдэлээн тураммын уонна бүгүн бу сүрдээх долгутуулаах тэрээһин бу биһиги Валентина Дмитриевнабыт сырдык аатыгар сүрдээх бу ытык тэрээһин иннигитигэр дьүүлгүтүгэр биир биһи уопсайынан музейбыт киэн туттар экспонатын аҕаллым бу экспонат биһиэхэ бу хот утаата кэлбитэ икки тыһыынча сүбэ биир сыллаахха икки тыһыынча бу сүбэ биир сыллаахха иккис мөгүрү нэһилиэгэ сүүс уон сылын бэлиэтээбитэ Бу маннык кинигэтэ баар. Хомойуох иһин бу нэһилиэк олус кылгас кэмҥэ тэриллэһдьибита. Ол аата тыһыынча тоҕус сүүс уон биир сылтан тыһыынча тоҕус сүүс уон сэттэ сылга дылы. Онтон гражданскай сэрии буолан ыһыллан тоҕуллан билигин Догдоҥо нэһилигэр киирэн турар. Бу сүрү таха чүүйэҕэ. Чүүйэ иһигэр-уотугар ону улаанан бу иккис Мөҥүрүөн нэһилиэгэ нэһилиэгэ Ол он тоҕус сыллаах хомуйууга биир бастакынан хомуллубут экспонат буолар сөп. Бу манна буоллаҕына туохтуур буоллахха саха ыҥыра. Хэп бу манна буоллаҕына сырдыкит буолуо. Чугаһан көрдүгүт да манна сурулла сылдьар. Тыынча аҕыс сүүс тоҕус Тыһыынча аҕыс сүүс тоҕуон икки сыллаах Симона бара Зосимова Барашкова диэн он тоҕус июня диэн сөп. Манна чөбөтүк урулла сылдьар бу ыҥыр туох диктилээҕий диэн. Бу ыҥырбыт диктитэ диэн буоллаҕына жираф уонна страус ойуулана сылдьар. Ааһа ол бу Саха сирин үрдүнэн холобура манна ким эрэ